Helo, siwr i chi, Rhys yma, a heddiw'n mynd i wneud bach o ddwdlo. Ni'n mynd i fod yn tynnu lluniau o bethau sy'n atgoffa ni o Abertawe a Castell Nedd. Um, rhywbeth digon roedd, ni'n mynd i wneud border gynta o, fel wedi si, bethau sy'n atgoffa ni o y ddau le, um, Stadiwm Liberty, felly'r Grand, uh, Castell, Castell Nedd, felly. um, ambell i reidr neu'r afon ac yn y blaen, a wedyn byddwn ni'n trio rhoi geiriau joio yn yr hael yn y canol gan bod e yn wyliau haf. Felly, fel wedi si, ni'n mynd i ni lot fe cholinio gwmpas yr ochr, croeso chi ddefnyddio pensel, rwbwr, gallwch chi stopio'r fideo ar unrhyw bwynt i wella rhywbeth, Um, does dim rhaid i chi roi beth i fi'n rhoi lawr. Os ych chi'n gallu meddwl am fwy o bethau neu rhywbeth gwahanol ych chi eisiau cynnwys, mae croeso i chi. Ni'n mynd i ddechrau ar y top gyda ni ni, a ni'n mynd i wneud llinell, dyma Stadiwm Liberty. Felly ni'n mynd i wneud un llinell yn dod lan fyna, a wedyn hanner cylch yn mynd ar draws fel yna. A wedyn ni'n mynd i fynd lan bach i'r ochr, bach i'r ochr. Wedyn ni'n cadw fynd. gyda un arall, un arall, a wedyn un fach i orffen. Oce, triwch cael e rhywbeth tebyg yr holl ffordd rownd. Ar y gweilad, gallwn ni wneud linell bach fel la. Mae eisiau lle i'r cefnogwyr i fynd mewn. Felly dyna beth sydd dros y gweilod. Croes i chi liwio rein mewn fel ych chi'n mynd ymlaen, neu fe allwch chi liwio popeth ar y diwedd os yswellt ych chi. Okay, felly dyna sut ni'n dechrau bant. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fynd a ni'n gadael yr un canol i fod. Ni'n mynd i fynd a yr un ar tu fas yr ochr yna, a'r tu fas yr ochr yna am mas. Ni'n gwneud yr un peth wedyn ar gyfer y ddau yna. A ni'n gwneud yr un peth ar gyfer y ddau yna. Okay, croeso chi dycluso nhw lan fel chi'n mynd mlaen. Wedyn, ni'n mynd i fod yn dod â yr un canol yma i wneud triongl. A wedyn ni'n mynd i ddod ar draws wedyn nôl at y canol gyda rhai. Okay? So ni'n mynd nôl y ffordd arall. Yr un peth fan hyn, ni'n mynd nôl y ffordd arall. Does dim rhaid bod e'n edrych yn union fel yna. Okay? Just bod e'n rhoi'r syniad i chi bod stadiwm, dych chi. Wedyn mae rhywbeth o ffenestri gyda ni ar y top. Felly ni'n cael streibed bach fel la. A mae hwnna'n ddigon. Mae hwnna'n rhoi'r syniad i ni bod gyda ni stadiwm. Os ni eisiau ychwanegu rhywbeth arall i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mae Stadiwm Liberty yw e. Ni'n mynd i wneud pel droed. Pêl droed bach fanna. Felly ni liwio rai o'r siapio mewn. Dim pob un. Just ei gan i roi syniad mewn pêl droed yma. Um, cario ymlaen gyda'r thema o chwaraeon, newn ni roi gan bod dynnu yr eler chwyn yn felly. Well i ni wneud rhywbeth i'r gwelch. Felly dyna top i logo nhw, dyna top yr aderyn. Yn dod lawr. Yr un peth ochr all yn cuddio tu ôl. Wedyn ni'n dod lan. Lawr y rownd. A wedyn i ffitio y llyged na mewn. Gawn ni rhywbeth fel yna. Ok, bydd yn edrych to pan byddwch chi'n lliwio pethau mewn yn ddi ar y diwedd, wneud e edrych hyd yn oed yn well. Um, mae dyn ni bwlch bach fan hyn, felly beth o'n i'n meddwl gallwn ni gael um, logo rygbi tîm Castellnedd fan hyn. Felly sgwar sy'n eisiau chi, sydd ddim cwait yn, yn cwrdd yn y corneli. Ok, so sgwar sydd ddim cweit yn cwrdd â corneli. Chi'n lli gweld fan am y bwlch gyda fi. Wedyn, os newn ni ddotie i wneud sgwar llai yn y canol, okay, mae eisiau trio cael nhw yn y canol, yn amlwg gallwch chi stopio'r fideo a trio wneud y to, felly gai hwn ddim yn berffaith y tro yma, a ni'n mynd i drio wneud hwnna yr holl ffordd rownd, felly'n dod mas at y corneli nes i gyda ni. Okay. So, gwyn yw hwnna, so felly os oes chi eisiau lliwio chydig o ddi rownd yr ochr, mae croeso i chi. Nesa, ni'n mynd i gario ymlaen i'r thema um, chwaraeon eto, felly ni'n mynd i gael bat cricket tro yma. Right, o'n yn well. Dyma sydd ddau ochr. A wedyn yn mynd nôl lan. Okay, croeso i chi roi pêl mewn yr yle hefyd. Iawn, so mae dyn ni mwy na lai San Helen fanna falle. Um, o'n i'n meddwl wedyn falle y gweithfeidd copor. A chi'n sylwi fi'n cadw popeth o gwmpas yr ochr. Rwy'n trio pidio mynd mewn gormod i'r canol. Dwi eisiau digon o le yn y canol i roi yr uh, geiriau nes mlaen. Felly mae dyn ni o siwmneiau tal yma nawr yn dod mas. Gweithfeydd copor. A fi'n gallu ni gael ychydig o fwg yn dy lan fyna hefyd. Rhywbeth tebyg i na. Lle ambell i ffenest fach na. A wedyn yn amlwg, oedd gyda ni yr afon, afon Tawe, yn bwysig iawn. Yn dod lawr fel yna. Okay. Reit, yn nesa, ni'n mynd i wneud, yn ni lawr fan hyn, mae cwpl o rei adre gyda ni yn um, yr ardal Castell Nedd yn enwedig. Felly, am y pobl yn hoffi mynd i'w gwylio nhw, felly gewn ni ambell i berson fan hyn nawr yn sefyll wrth y reidr. Y reidr yn dylawr fan hyn. Does dim eisiau bod yn rhy ffwsled. Rwy'n rhoi Chydig o goed o gwmpas falle. A wedyn gallwn ni gael y splash mawr ar y diwedd. Oce, okay, felly gwbl o rei adref yna. Um, a draws y gweilod, fi'n gwybod falle bydd lot o chi'n mynd i fynd i'r traeth yn ystod y gwyliau. Felly, gewn ni rhywbeth sy'n yn mynd i fod yn adnabyddus yn syth, sef clogwyni Penrhyn Goer, y Three Cliffs. Felly mae tri ohonyn nhw'n amlwg. A gewn ni hwnna mynd ar draws y gweilod fel hyn, whoops. Okay, so mae ydych chi'r penrhyn mae fan hyn wedyn o'r tri uh, clogoen. Mae gyda ni môr yn dod o draws, wedyn os chise pan byddwch chi'n dod i liwio nes mlaen, felly byddwch chi mae'n doi liw bach gwahanol neu ychydig bach o draeth y môr, mae lan i chi. Um, a dwi'n mynd i ddod o draws fanna nawr hefyd fel bod rynna yn toddi mewn i'w gilydd. Dwi'n gwybod bod nhw ddim yn sefyll ar y dŵr go iawn, ond mae hwn nawr dim ond yn helpu ni i wneud yn border ni sydd yn mynd o gwmpas y geiriau. Iawn, ni bron y gorffen o'r holl ffordd hwn. Mae gyda ni gastell yn mynd i fod nesaf, fi'n credu. Credu, gyda ni gastell, fi'n gwybod bod lot o gastell gyda ni. Um, dwi'n mynd i falle trial wneud castell, castell nedd falle. Mae'n gallu bod yn unrhyw gastell i chi moyn. A wedyn gen i gwbl o ffenestri. Iawn, dwi'n weddol hapus da hwnna. Mae hwnna'n gadlu'n lle bych dynnu ar ôl fan hyn, os mae dyn ni Border eitha da ond reit rownd yno, popeth mwy na lai yn cyffwrdd i gilydd holl ffordd rownd y llun. Um, felly beth o'n i'n meddwl gallen ni wneud yw um, theatr y grand. Mae'n wneud y theatr ei hunan felly yn mynd i fod bach yn galed, felly be wnawn ni ddangos y drama sy'n perthyn i'r lle. Newn ni wneud y mogwydau drama yma. Okay, so felly mae hwnna fyna. A wedyn yr ail un tu ôl. Felly ni'n mynd i fynd Gwn i un crac yr olwg fyna. A gwn i liwio ar yna mewn awr fi'n credu. Nid yn siŵr bod nhw'n edrych apart. Fel yna. A wedyn gewn ni un sy'n edrych lot hapusach wedyn. Felly gewn ni un sy'n mynd gyda'r canol yn mynd lan. A gwyn fach a bryd fach yma. Okay. Ia, yeah, so mae gyda ni'r grand, mae gyda ni'n chwaraeon ni, mae gyda ni rhywbeth am yr hanes o ran y gwaith copor, mae gyda ni'r afon, tawe, mae gyda ni reiadur, mae gyda ni lan y môr, A mae gyda ni'r castell, oce? Okay? Mae hwnna nawr wedi rhoi border hyfryd i ni. Mae croeso chi ychwanegu cwpl o beth bach arall lan. Os chi eisiau rhoi microffon ar gyfer y perfformio neu cwpl o lenni, bydde croeso i chi. Os chi eisiau rhoi pil rygbi mewn yna, bydde hwnna'n syniad da hefyd. Neu unrhyw beth arall. Um, Marina, sy'n llongau gyda ni eto, mae croeso chi roi llongau ac yn y blaen mewn. Uh, unrhyw beth sy'n ddiddordeb i chi neu rhywbeth i chi'n hoffi yn, um, yn y sirodd. Reit de, y cam nesa, a dyma'r cam i fi'n mwynhau fwya. Dwi'n mynd i fynd nawr, a dwi'n mynd i wneud ambell i linell yn mynd ar draws. A chi'n sylwi, dwi'n dewis llefydd sy'n stico mas ychydig bach fel bod dyfu streipiau da mynd ar draws. So beth sy'n siarad chi yw peder straight ben. 1, 2, 3, 4. A i wneud y bed o straight ben yna, dwi wedi rhoi tair llinell mewn. Okay? Felly dewiswch lle i roi tair llinell mewn o draws sy'n mynd i adael pedwar straight ben a wedyn ni'n mynd i wneud yn boxes ar gyfer y geiriau hunan. Reit, so, joio, ni'n mynd i wneud gyntaf, joio yn yr hael. Okay, felly i wneud joio, ni angen un bocs, dau bocs i gyrraedd hanner ffordd, tri bocs a wedyn mae un arall. So mae dyn ni un, dau, tri, pedwar bocs i gyd. I wneud yn, dim ond dwy lythyr yn yw yn, felly doi focs. Yr, unwaith eto, torri fan hanes, uh, torri fan hanner, sori, a doi focs. A wedyn mae hael gyda ni yn amlwg pedair llythyren, felly ni'n mynd i fynd doi focs, doi focs, felly pedwar llythyren fel yna. Reit, da, i wneud y j, ar draws ac ar draws, mae'n edrych fel i dot prif lythyren, ond wedyn ni'n mynd i fynd rownd a'r un peth fyna, ni'n mynd i fynd rownd. Iawn? Tu fewn fan hyn, ni'n gallu lliwio, a wedyn wneud yr un peth ar gyfer yr ochr arall. Ok, so yna jump. O yn hawdd iawn, rhowch celch yn y bocs nesaf. O. I dot, llinell o draws y top. A lliwio fe mewn, rwy'n dynnu'r i a dot, a wedyn o arall sy'n i'r diwedd, felly mae eisiau celch bach arall fyna. Felly mae gyda ni joio. Nesa, yn. Mae yn ni'n mynd i fynd lawr yn y canol a ni'n mynd i fynd yna draws a stopio o dan ble ni newydd ddod lawr. Felly, a newch chi siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd. Felly mae gyda ni y hyfryd fyna. Os ydych chi moyn rhoi llinell bach yn dod lawr fyna, croeso i chi, does dim rhaid. Yn wedyn, Just streipen bach yn dod lan o y gweilad. Fel yr yn. Yr, wel nid y yn barod, felly ni'n mynd i wneud y arall. Lawr ac ar draws. Wedyn yr, dwi'n gwneud pryd thyren, felly lan, bwlch, a un bach arall. Ni'n mynd i droi hwnna mewn i hanner cylch. A ni'n mynd i droi hwn mewn i driongl sy'n dod lawr i'r dde. Fel yna. Wedyn, digwydd bod mae dyfu'r lŵp bach yma, so fi'n mynd i fynd draw a lawr o fanna. So fi'n mynd i roi yn driongl bych chi mewn fyna. Sim rhaid i chi, os ywch chi'n chi'n wahanol i yna, gallwch chi roi'ch triongl chi mewn yn rhywle arall. Jyst bod gyda chi'r syniad yma o yrfawr, chi'n iawn. Hy, lawr, bwlch, lawr. A dwi'n ei wneud e mewn i linell ddwbl fel bod fi'n gallu gweld e yn gliriach. Hy. A, Yn debyg, lan ar yr ochr yma, ond bocs yn y canol. Tra, newch yn siŵr bod chi ddim yn cyffwrdd yr ochr. HA. Y gwpan yr un pethau yn, ond y gwrthwyneb, so ni'n dod lawr o'r top yn hytrach na mynd lan o'r gweilod. A wedyn yl, eisiau mynd ar draws a Wel, lawr ac ar draws. Okay, neu ar draws ar fyny. A wedyn lliwio triongl bach na mewn. Okay, a ar y diwedd, gallwch chi arwyddo gyda'ch enw chi. Dwi'n defnyddio yr pydja. Ac ydyn ni joio yn yr hael a wedyn ni'n barod i liwio. A dyna ni, dwi 'di gorffen yn un ni, dwi 'di lliwio nhw mor lliwgar ydw i'n gallu. Mae croeso i chi ddefnyddio pen effart os oes well da chi, neu os ych chi yn mynd i fod â bach o baint yn y tŷ, felly bydde peintio yn syniad da hefyd. Um, mae'n hollol lan i chi pa liwiau chi'n defnyddio, bydden ni'n meddwl y mwyaf lliwgar o gorau. Um, os chi eisiau her ychwanegol, mae croeso i chi wneud patrymau bach tu fewn yr llythrennau hefyd, os chi eisiau mwy o amser i liwio. a eisiau cymryd hyd yn oed mwy o amser i wneud ei edrych yn waw. Felly gobeithio newch chi joio yn yr hael dros y gwyliau, uh, am falle mynd i weld rhai o'r pethau yma chi wedi bod yn tynnu lluniau, neu uh, ymweld yn nhw, a gobeithio gallai weithio gyda chi eto. Felly, diolch yn fawr i chi am ddilyn y fideo, a bydde fe'n grêt gweld eich lluniau chi ar ôl i chi orffen. Cofiwch i rhannu nhw.